Timanyeti ase emiaka twaikire ero nkoigwa ore abanto mbaroo bagoakanwa korera mbare omonto ekobete ring'ati gandere, erinde nainche tincha ntebe ekero nagaka bono aye obwate eriso riomo iga omogaka oo okure, omwana oo osirire, omosike omino osirire aye ng'aki okora naye bono okwamoitete. Timanyeti okorera koria gotari genuine nchera ki kogokonya ndaka aso. Okoeneki ng'omonto oyo onyorire oboremu bwa ise ime. Ah, mbuya mono aa. Tiga ntebe proprity ng'a okorera kore genuine nigo okorwa korwa ime, nkoria okogwa isiko kore at vision, yaani omonto aa akorera bosa igo, esaha oria atagete nyare bamorore ng'a orerire. Eh, okwo nkoria korera gogokonya monto oria, nonye noria okorete korende okwereire. Because buna bono ase amakweri. Nkonyora tore abanto baria bare affected, abanto aba nabwo tokorigereria mono sana. Yes. Abanto aba buna bono onye nomogaaka oko- okwerwa omong'ina oye, omogaaka oyo bono okomochenchia omanyete obeire omoboraka, omogaaka okwereirwe obeire omoboraka. Gose abana baye babeire chintakana, gose omong'ina oye. Onye nomong'ina omogaka akwa, tayari mwamekirie omong'ina oyo obere omotakanwa. Igo ng'a abanto aba nabwo tokorigereria mono ase efamiri. Gwachire iga iga, aye ogokura, bosa iga esauri otagete abanto bakorore. Well, buna nateba, nabo ikonyarekana ogokura kw'okwa gere abanto bamanyire namang'ana nare ase omochie oria. Lakini ase omochie oyo abanto aba abanyene. ebakwereire. Indeed, eratuke ng'a ogokuurwa okwo nabo korabe nkomokonya mono, komomente either arire naende mono, gose arengererie mono, naende kwamu affectiri enchera gete ere etari engiya. Bono inche nare gocha goteba iga, ogoku okorera kori omonyene akorera esauri asireirwe oyomwabo, Obwoba bwasoire ime yaye, omogusia omuya agoteba ng'a, Genda momoremi, bono obo okorera koria igo otakeiri gocha korwa ime, naende nigo otakeiri gotigwa rioka koba egwecheche. Ekero gokoba echeche bono, eki nkeri gochia gokonya. So, etakeire ng'a omonto buna nateba etang'ani ng'a mosome sana omonto oyo okwereire. Ere onye oikire engaki aigwete ng'a natagete korera, taoe obwabanto, taoe obwabose ng'ai are. Arere? Mh, ere tiga arere. Lakini aba bande tokogenda ororo, ntobasa kogenda ororo gokora echiche. Nigo chiagachorire entoki eria yonsi omochie oria na omonto o, okwete. Orache. Indatebe bono ng'a ase abanto baria ba ande ake bagwakanwa, barabwo ng'a rende tiga ba, barere, bakore ekwerende, okorera koria kobe controlled. Otherwise reason teiyo, mogochaka korera ase echeche, Motagete mwaganwa chibesa, motari motari affected inchera ende yonsi noria okorete igo erende osirete. Alright. Oria nkobwati meaning. Okay.
Eh. Igo omonto onye kabwate enkoro ende motakobetitheriria ng'a otagete korera, erinde ororekane ng'a Yeah, yeah. ng'ina.
Alright. Egento keria gogoteba daktari ng'a eh, aba bande abanto basarondeti aba abaire affected kabisa namakweri aya, mbabwenerete korosia amazingira kwenye courage yokorera. Iga tokona onde omogaka onye tatageti gosokia egento keria, iga tokoororeria ng'a obororo boria bwanyara koba obogosoka. Timaeti nchera ki eye, ng'aki ng'aki okorosia amasingira kwaye nekarechi omonto korera? Well, mbuya mono, e- enchera eyemo okorosia amasingira aria okorera, naria buna twateba ase okogekwanera. Alright. Ekero mokogekwanera buna bono togokwana iga, togotebia abanto ng'a ekero omonto asirirwe oigwete orere, Rera. Ase enka aria bono eye nenchera eyemo y'okorikwa ende y'okorosia amasingira aya. Na begoika omogaka oyo mwariaraisiri ng'a gose iga are omo omwoba, tatageti korera aakireti gochia ime yaye. Chinsanchire nonya buna kare nakaigure abanto omogaka are goika gose mbotuko. Omogaka oria orera kabisa mwaigwa ogokwana kabisa amang'ana okwana botuko. Ogochia gokima mambia kwanyora omonto oyo akorete kwerende atimogete. So na nka aria ase momenyete nabo mokonyora ng'a Onye gose omonto oyo iga are omwoba, nabo mokobe ekeene baromentigete nonya nekinanda gekonya kobuga iga kebwate amang'ana y'amaabera, yagera omonto oria osiboka nere okorekwa erende orera. Gose mokomoinigwa orofu mono, buna bono chigasi nere mogotoma gento gete, nere okogenda achie kobeka amatangaso gose esoe y'okure, nere okogenda achie goteba ng'ai gento gete getakeire koba, Nere obwate chibesa gose ne chi'ebudget ye rituko eri, omanyete bono mokomo occupy ne ebinto ebiinge, takonyora nere ribaga aranyare korera omonto oye. So nakio ng'a mo create an environment, mo create chingaki ching'ororo, egere nonye na oyo ogocha komotebia pole, omotebie pole, at least na oyo otwara chingaki chiaye nere, akonyara korengereria na korera omonto oria oye osirire. Lakini momobekere chigasi chinyinge, omogaka totebie angosere gose omong'ina, Ng'a egento gete kere intwe togenderera otochire, igo konya ng'a omonto oria tabwati nonya nere chingaki chiaya goikaransa aria ere omonto oria omwabo asireirwe. Alright.
Eh, ekero ntetosike korwa ase eng'eneyi y'okorera lakini totarasika korwa oo, eh, nkonyorora ase omochie gete abanto mpare oo bare sensitive, Kaigure omonto kagokuura ake igo, kwanyora ng'a maybe obwaterwe timetosi na enduruma ero to- toratebe, ogo okuure rende enduruma eye. Kwa igo abanto bagotebi ng'a aye takorera, omwana oria nkonyora ore ka ga- ga- ga- gagokwa. Lakini oyo nere iga atagete arire. erinde asokie egento eke korwa ase enkoro anyare koba kagotoka, buna twatebire ng'a okorera na okuya, egooko onye onyare koba kogotoka. Timeti ase amasingira buna ayio, ng'aki balancing ebwenerete konyara koba kegokorwa? Thank you bro Bright, amasingira ayio ngotonyora are sana, echi incident chinga igo ne chinyinge chire asee ekenyoro, naende ase abanto bakure. Tokomocha konyora omonto oyomo oakire ense Ofentiri gochia igari aiga akonya goutererwa embeo esauri ng'a nabanto bakura. Abanto mbare bakorora nonya ne ne nesanduki eria ase omonto abekire. Basi omonto oyio ochenchiri pi ochaka gokura buna bono aba abaswati abange mbabwate mochando oyio. Gose abana abaiseke. Nare gocha goteba iga, nere buya to understand abanto baminto. Naende inse goteba buya abanto abange ekero bandesandetie efamiri yabo ng'a abanto mbare bare gwiki igo. Nonye nenchera bakomotebia igoro ng'a omonto omino okure, iga ere eng'ao. Enchera bakoinyi-approach goika ebe eng'ao. Aye ekero engaki eria ere ng'a naria amang'ana ayio a- gose omobere okoretwe, chikura tichiri chikoba igoro, basi nabo okonyora omonto oyio okoraba separated ake. Buna bono ekero omobereriri okoretwe okonyora normally abanto baria kebamanyire orabekwe kando, obekwe rende utulivu yacha, omonto one nere omache koba allowed gocha gocha. Abande mbare totally atanyare korora monto omwabo, gose aiwe eriogi erio. Nimbwate buna bono my uncle, I'm sorry rende ko- korwa example eketari rietanda atebe, lakini nonye nepara iga abanto batwori goeta, Bono nabwate oborwaire igete igo ng'a nere orwarire. Bono enchera yoka neri ng'a nonye nyomba aase are iga abegete eredio. Abegete eredio kabisa, rituko buna rero gwateba, ogende mwaye okonyora abegete eredio aikaransete nyomba. Taigwa eriogi rinde rikoeta isiko ria amang'ana ye y'amakweri. So nataka goteba iga abwo ng'a Etokomanyana ng'a ng'aki tore abaremu bang'ani gochia ase chisooki buna echi chiri gocha. Oria obwate obokong'u obo, mwamosepareti. Onye ere ng'a takonyara koirwa ore ekora nabo moratumie chibesa nyinge naende komogwenia ekero achiire into that state. Bono egento mogokora nokomorusia ororo gose momokanie pi na abande mbamanyete nabo bagokania ng'a inche ekero amang'ana ange ayio tintakeiri gokora korende nkogenda ororo. Alright. I think nere enchera yoka and tari yoka enchera ende neri yogokwana nere. Alright. Engaki ase engaki kwananere, tema komoa examples, tema koreta chiincident nkeigo, mokonya gointroduce ye, yaani nabo ogocha konya nere, nonya orenge omokong'u mono, otari koigwa gento buna ekio, ekero mwaye gokwanire nere ng'ora ng'ora ng'ora ebinto ebi mbire oro, nabo konya nere oiranire ng'ora igo, at least nonya na engaki eria agokwa, yaba na enka enye engaki eria are unconscious, aba tai ba ba arwarete rende enchera eyio, yatoka ng'a teri koba ntambe mono buna yare gocha koba ekero Ere ense atamanyeti agochaka ritang'ani. Alright. Yes.
Alright. Ah, ekero togosoka ase eng'ana eye togende tokorigerere ng'aki tokoreme baria ndake ba kwereirwe, eh, nkonyora ore abanto bande ekero intwe tosoa ase ebinto biria tobwenerete gokora gose tobwenerete konyara koba togokora, yatoka ndake omonto oyo okure ekero mwanchire ng'a nkomoremi more, ase ogokwana koria chinkwana mono kwanyora omonto ago ago dwell on ng'a omonto oyo ng'aki arenge omaana. Goika obo onye na omong'ina kagoteba ng'a bono ng'ogocha gokoru ng'ocha koruga eita na esukari, nero konye gochia oo ogo korentire esukari, in that process onye for example na omwana omoka osirire, goika abanto bakorire bagoteba ng'a konyo konyora nari achakire twabugete nere orogocha koba riso, bono ochiire. Na oria omochando oyo rigwe ribetete noo are abwo, nategererete chinkoro enye. Timanyeti ng'aki chibwenerete koba balanced, gose ne- negeto kebaete koba encouraged, ng'a kende ake ase ase amazingira aria, bituko ebire tobaete gokwana, mbire bire totabwenerete konyara koba togokwana. Mbuya mono proprietor, riswali rire ri- ri- riamana mono, naende rire very sensitive asoo emenkwana eye yaito tobwate igaa rero. Yes. Tiga ntebe ng'a nonye nekero ogosoma ebitabu, na obomanyi tobwate, igo togoteba ng'a omonto botambe kaba. Omororo gosotwara chingaki chi'ogotegerera mono, lakini okwane amake ase engaki enyinge. Naende ekero yabeire ase amang'ana amatanga, igo ntagete goteba ng'a abanto baminto tiga tobe very careful ngento ki togokwana naende ngento ki totari gokora ekwerende totari gokwana. Because ya riko kwagendia, kwagenda koremia, na okoremia koria korengete abanto gete. Abanto aba korengete goika okirieti eamini ome oroosi, enchirageti chinkwana chiao chibe chikoreta oboremu, chikoreta hope, chikworokie ng'a obogima mbore ororo, nonye oyo igo osirire. Bono nabo ekonyora omong'u oyio osirete nere konyora ogoprovidia ase omochie, nere obwate omochie oyio ase ebinto binde. Lakini manya ng'a nonye konyora ore boigo, na aba bande bare ororo batigara tari ng'a bare bosa. Inche naroche goteba ng'a ase chinkwana chiria abanto togokwana ase amatanga, ekero abanyene baria bare ororo, teema gaki inchera mokonyara, mooroki enchera oyonde otigaire nere akorora ng'a nare ororo na obogima mbore ororo gochia motwe. Tari komokora pi Ng'o oyo orenge ororo bono orure ong'aki ogocha koba ororo? Bono aye noise korengereria oyo orure otari ere orenge omotang'ani, abanto aba mbarenge ororo. Aande oise korua ebisambo binde okonyang'a bose chintakana gete, abaibori bagakwa bakarua opi, chintakana chigatigara ebing'werere, lakini chiakinire nachirochio chiabeire abanto abane. So create hope. Tagochaka kobeka amang'ana ayagochia gokorigwa erinde kogerwa omonto oyo ayetigane. Nabo konya naye nere omonyene bw'ekofiireti ng'a nyare bono ere konyora ogonkonya bono oruro, naki ngochia koba. Lakini teema korigereria the strengths omonto oyo nere abwate, onye ore omuya ase ogoteera, na okomoteebia omanyete nonya nogoteera oko ogoteera, oko nkore. Naende sometimes nabo oranyore oria konyora ororo ogoprovide, iga are naende egetango gete korwa ase oyo nere gosokia Embugete engiya yaye nero erakonye, naende ekero oria arure ororo, oyo nere ogoteka eposition eyio, nere okinirie omochie oyio gose ebagendereiri. Bogima mbokoera ase omonto ng'a kobanyare baruete ororo. Nyasaye gagosieka omorango oyo, iga akoigorera naende gochia moino iga aria ondoete. So twensi tomanye ng'a ntore mwanyabanto ore complete, Oyomo oito gakuure, ntobasa kogenda goteebia abanto ng'a yaya bono mwa- omochie oyo oerire, yaya, oyo nere moe time, mworokie ng'aki nere agocha konyara kogendereria omochie oyio koruga agwe, naende with time nabo okonyora obeire ororo. Chinkwana echi chi'ogo-discourage, chi'okobekerera omonto otigaire moyo onsi, ng'a taiyo ororo, chirue ororo pi. Egento gioka kerachengi nenchera ebinto biare koba, lakini obogima goika bogenderere. Ee.
Nanchire sana epointi eyio ng'a Igo bwente ko, ko, ko, korosia ogosemeria Yes. should create hope. Yes. Tari okogenda kogareia eriote. Yaya. Nabono ng'aki agocha koba. Moorokie options echiroti Yes. enyinga ase obogima. Yes. Muna motebi ng'a buna gwateba em- emegwekano Yeah. ekomosegeta. Yes. Eh, nyarebe iga aria abana omo- omosacha oye nasirete. Agenderereti buya. Ero nagenderete. Eh.
Abana baria tata omwabo abaibori bao mbasirete. Eh. Ero oche basomire babeire abanto Asomi. abanene. Nki aye otaruere iga iga ase estate eye ore? Yes. Alright.
Nanchire sana epoint eyio ngete ng'a abanto baito mwanyare koba mokonyeigwa ase enchera eya bene kima iga iga ase omoroberi bwa omokia Doctor Charles Ntabo Otine iga togendete korigereria ng'a naki tobwenerete konyara koba tokaremea baria banyarire koba bagosirerigwa amo nabamwabo. Maybe daktari ase ndoche tobwate chidakika isano boigo ebinto binde biria tobwenerete gokora gose totabwenerete gokora ekero tokoremia oria okwereirwe. Ekero tokoremia oria okwereirwe abanto baminto ase chidaki echi inke na togokwanera chinkwana echi togokwana, teema egento egemo ko make sure ng'a tori goika aria ochake korigereria weaknesses chioria osiri osirerigwe. Chitige kabisa gochaka gotebia omonto ng'a aye noremarete iga bono togocha gokora kwirende chinkwana echi chirwe ororo pi. Ekero omonto oria akorete kwirenda are iga aria akwereire, rusia chinkwana chiria chi'ogochaaka goteebia bose mbaria bamwabo bare ororo gose ere omonyene, ne pi omonto oyo nkonywa are amarwa? Amarwa akonywa konyora ocha gose late. Gwachaaka gotenena ororo okomoteebia ng'a bono amarwa aya goika motige, mwe ba ba abanto aba bamore iga, yaani gwachaaka koba koboasiokia Yesu oe ebanto bare weaknesses chiabo omochie oyo goika mwechoke esauri chinkwana buna echi abanto mbatakiri okori kwende gochitiga pi egere abanto tokwane buna nateba ebinto bigochenga omochie oria lakini ebinto binde biokoreta chinkwana ng'a bono inche ninche mbwate gento gete gwachaka gochipendekesa ng'a naye ogocha konyara gokora gento gete chirusia ororo because omochie oyo ase gwacha egento getakere mono nokoremia, tari gento kende naende kigocha gokora ekwerende chinkwana chinde chitatakairi ase e- ase ebe- ase bwa ase omonto asirire, ne chinkwana chiria chiogoetania abanto aba ngocha kobatiga ore bagenderere oro. Kwanyora aye odweretie ase ebinto biria ng'a oyo gose gento gete naki agokora, oyo nere nagokorete gento gete, bagokora gwatoka kwareteire chinkwana, netoka buna bono nomanyete ng'a inki kiamoitete. Abwo na naki abagusii ngotwara tore ebiragerio ebinge sana. Chinkwana chi'ogochaka kweresa buya na ng'aki omanyete nyarebe amwangete nere bosa ande orenge, behind ogoku kwaye, baminto abanto tiatotiki chinkwana chinga igo. Intwe tiatobeki chinkwana chi'okoorokia omonto na ng'aki agochengi korwa aria ase are bono. Accept the new life style eratoge eyakorire korende yaachire. Lakini tari okomobeka achake gotwara koanga abanto Chinkwana buna echio, chinkwana chiogochitendeka esoro ng'a naye ogocha konyara gokora gento gete, chinkwana chinga buna echio, tiga tochitige.